Türkmeniň milli gahrymany, Horezm şalar döwletiniň soňky hökümdary. Çingiz hany ömründe ilkinji gezek ýeňişe duçar eden Jelaleddin Meňburun hakyndaky wideo gepleşigimiziň ikinji bölümine hoş geldiňiz. Geçen sanymyzyň ahyrynda mongol hökümdary Çingiz han özüniň togsan müň atlydan ybarat goşuny bilen Irtej derýasyndan günbatara tarap Horezm şalar döwletine ýörişe geçipdi. Abanyp gelýän howpy duýan Muhammet şa Ürgençde Ýagny häzirki Könürgen şäherine gyssagly ýagdaýda harby geňeş çagyrypdyr. Geňeşde ýurduň araçäklerine golaýlap gelen duşmany nädip garşylamalydygy barada köşgüň emeldarlary hem-de goşun serkerdeleri tarapyndan birnäçe teklip orta atylypdyr. Ýeke-täk dogry maslahat bolsa, Muhammet şanyň uly ogly Jelaleddin hem-de Horezm şalary döwletiniň ymamy Şyhabeddin Hywaky tarapyndan orta atylypdyr. ýaýradypdyr. O zaman mongollar ýurduň içini aralaşdyrman, bütin horezm goşunyny bir ýerde jemläp, mongollaryň öňünden çykmagy, şeýdip hem uzak ýoldan aryp gelen mongol goşunyny Syrderýanyň boýunda garşylap, bir zarbada çym-pytrak etmegi teklip edipdir. Emma Muhammet şa bu teklibi kabul etmeýär. Sebäbi ol horezm galalarynyň diwarlaryny dünýäde hiç bir goşunyň aşyp bilmejekdigine, Ylaýta-da çölden gelen çarwa mongolaryň Horezm galalaryna girip bilmejekdigine berk ynanýardy. Şeýlelikde ol öz diýenini gögerdip, goşuny bölmegi we olary aýry-aýry şäherlere ýollamagy, mongollar gelende bolsa, her bir şäheriň özbaşyna goranmagydygy barada perman berýär. Bu karar düýbünden ýalňyşdy. Sebäbi Çingiz hanyň baştutanlygyndaky mongollar Indi adysy çarwa taýpalary däl-de, eýsem demirgazygyň Hytaý imperiýasynyň şäherlerini basyp alan güýçli söweşjeň goşunyna öwrülipdi. Mundan başga-da mongol goşuny Hytaýyň ussat inženerlerini öz goşunyna goşmak bilen, olaryň täze oýlap tapyşlaryny şäherleriň, galalaryň, beýik diwarlaryny ýykmak ýa-da aşyp geçmek üçin ulanýardy. Emma Muhammet şa muny bilse-de, özüniň aglabasy gypjaklardan düzülen goşunyna ynanmaýardy we eger goşuny birikdirse, Gypjaklaryň dil döwüşip özüni tagtdan agdaraýmagyndan gorkýardy. Şeýlelikde, Çingiz hanyň ägirt uly goşuny bir müň iki ýüz on dokuzynjy ýylyň güýzünde häzirki Gyrgyzystanyň çäklerinde ýerleşen Yssyk kölüň demirgazygyndan geçip, Çu derýasyna gelip ýetýär. Çu derýasy Horezm döwleti bilen mongollaryň arasyndaky soňky päsgel bolup durdy. Emma Çingiz han goşun entek bu ýerik gelmänkä, Çagataýy öňden goýberip, derýanyň üstünden agaç köprüleri gurmagy buýrupdy. Hiç hili garşylyk görmedik mongol goşuny bu köprülerden geçip, Muhammet şanyň topraklaryna aýak basýar. Mongollar ilki bilen gadymky ady Ýaksart bolan, häzirki Syrderýanyň boýunda ýerleşen gadym Atrar şäheriniň ýanyna gelýär. Atrar şäheri taryhda yz galdyran meşhur Atrar pajygasynyň esasy sebäpkäridi we Çingiz han Atrary gabawa alyp ýok etmegi ogullary Çagataý we Öwezene goşunyndaky goşunlara tabşyrýar. Şeýdip, iki ýüz elli müň ilatly Atrar halkynyň bäş aýlap dowam eden gahrymançylykly gabawy başlaýar. Ýeri gelende aýtsak, Atral, ýagny Farap şäheri Beýik Ýüpek ýolunyň merkezlerinden biri. Gündogaryň belli alymy filosofy Al-Farabiniň watany. Aleksandriýadaky iň uly kitaphanadan soň, ululygy boýunça dünýäde ikinji orny tutýan golýazmalar kitaphanasynyň ýerleşen şäheri bolupdyr. Rowaýata görä, bu kitaphanadaky kitaplaryň ählisi, Mongollar gelen wagty şol döwrüň kitaphanaçysy Hisamuddin tarapyndan ýerasty bölümlere gizlenipdir. Häzirki döwürde hem dünýä belli arheologlar bu kitaphanany tapmak üçin Atraryň harabalarynda gazuw-agtaryş işlerini geçirýärler. Muhammet şa bolsa bu wagt Samarkantdaky galasynda oturyp, mongollaryň öz döwletiniň uly şäherlerini ýeke-ýekeden gabaw almagyny synlaýardy. Özüniň goşunyny Horezmiň gala şäherlerine paýlan şa serhet şäheri bolan Atrarda altmyş müň urşujydan ybarat güýçli garnizon goýup, bolupdy we Inaojuň taňrylygyndaky bu garnizonyň mongollary yzyna gaýtarjakdygyna ynanýardy. Taryhçylaryň belläp geçmegine görä, ogy Jelaleddin diňlemän, mongollaryň Syrderýadan päsgelçiliksiz geçmegine rugsat beren şa, bu söweşiň birinji tapgyrynda eýýäm ýeňlipdi. Otrar galasy bäş aýlap dowam eden gabawdan soň, bir müň iki ýüz ýigriminji ýylyň fewralynda mongollara boýun egýär we ýerli halk galanyň derwezelerini açmaga mejbur bolýar. Emma ynalçy Kaýyr han özüniň ýigrimi müň sany jan-penasy bilen içki galada gizlenýär. Ýene bir aýlap dowam eden çaknyşyklar sebäpli mongollar hem köp sanly esgerini ýitirýär. Galanyň minarasyndan goralýan ynalçynyň ýanynda bolsa az sanly nökerleri galýar. Iň soňunda bu minara hem mongollar tarapyndan ýykylýar. we diri galan nökerleri doly gören mongollar Inaljyk Kaýyr hany ýesir alyp, hanyň huzuryna eltýärler. Rowaýata görä, Çingiz han Inaljygyň gözlerine, agzyna we gulaklaryna eräp duran gyzgyn kümüş guýup, agyr jezalandyrypdyr. Otrar şäheri bolsa hanyň buýrugy esasynda ýer bilen ýegsan edilýär we onuň harabalary birnäçe asyrlap ganhor mongol basybalyjylarynyň zalymlygynyň şaýady bolup galýar. Atrabyň synmagy bilen mongol goşunynyň öňünde Horezme barýan ýollar doly açylýar. Çingiz hanyň uly ogly Juçi we tanymal mongol serkerdesi Jebe Syrderýanyň aşaky akgymy bilen gidip, Sygnak şäherine baryp ýetýär. Sygnagyň halky mongollara boýun egmeýär we ýedi gün dowam eden çaknyşyklardan soňra şäheri basyp alan Juçi şäheri doly talaýar we halkyny hem ýok edýär. Jende tarap ugran mongol leşgeri ýol ugruna Usken, Barjinin kent we Aşnaz şäherlerini basyp alyp, özüne garşylyk görkezen şäherleri ýakyp ýykýar. Jendiň emiri Gutlu handy we oňa Horezm şa tarapyndan Jend bilen bilelikde Şährkent we Ýarkent galalaryny goramak tabşyrylypdy. Emma wagşy mongollaryň şähere golaýlap gelýändigini eşiden Gutlu han gorkup, öz on müň atlysy bilen gije Jendi taşlap gaçypdyr. Sygnak halkynyň mongol basgalaýjylaryna garşylyk görkezendigi sebäpli doly gyrlandygy barada habar Jende gelip ýetipdi. Şol sebäpli bir müň iki ýüz on dokuzynjy ýylyň aprelinde Jend garşylyk görkezmeýär we mongollaryň eline geçýär. Jendi aňsatlyk bilen basyp alan Joçi Syrderýanyň ýokarky akymyndaky Benakende bäş müň atly goşun ýollaýar. Emma Benakend halky mongollara üç gün dowam eden garşylyk görkezip, soňra boýun egýär we doly talaň edilýär. Halky galadan çykaran mongollar söweşijileri gyrýarlar, galan halk bolsa gul hökmünde äkidýärler. Soňra Jüýçiniň ýigrimi müň mongoldan we elli müň ýesir söweşijilerden ybarat goşuny Hojanda tarap ugraýar. Şol wagt Hojandyň goragynda Horezmşalar döwletiniň iň bir batyr, gaýduwsyz serkerdelerinden Demir Mälik durdy. Ol ýetmiş müň adamlyk mongol leşgeri bilen güýjüniň deň gelmejekdigini bilip, şeýle hem hojan halkynyň biderek heläk bolmagynyň öňüni almak üçin özüniň müň urşujysy bilen şäherden çykýar we Syrderýanyň ortasynda ýerleşen adadaky galajyga ýerleşýär. Bu galany suwdan alyp bilmejekdigine göz ýetiren mongollar ýesirleri dagyň daşlaryny getirip derýa taşlamagyny buýurýarlar. Şeýdip, olar Syrderýanyň suwuny kesmegi we adadaky gala barmagy meýilleşdiripdirler. Muny duýan Demir Mälik dessine birnäçe gaýyk ýasadypdyr we her gije ýüzüp gelip mongollaryň gurýan bekedini ýykyp, şol bir bada hem mongollara Oguz ýa Merw gidipdir. Emma beýdip köp wagt söweşip bolmajakdygyna göz ýetiren Demir Mälik bir gije hemme nökerlerini at-ýaraglary bilen bilelikde ýetmiş sany gaýyga mündürýär we derýadan aşaklygyna ýüzüp gaýdýar. Muny gören mongollar derýanyň iki ýakasyndan olary kowap gaýdýarlar. Emma wagtal-wagtal Demir Mäligiň özi nökerleri bilen kenara çykyp, duşman bilen söweşýär we olara kän zyýan ýetirýär. Haçan-da gaýyklar Benakendiň deňine akyp gelenlerinde, Mongollar derýanyň üstünde demir zynjyr taşlap, demir mergi saklamak isleýärler. Emma gaýduwsyz serkerde bu zynjyry gyryp ýoluna dowam edýär we onuň gaýyklary eýýäm duşmanyň elindäki Atraryň, Sygnagyň we Jendiň deňinden ýüzüp geçýärler. Haçan-da Horezmiň esgerleri Benakendiň deňine ýetenlerinde, derýanyň sagar arkaly doly beslenendigini we derýanyň kenarlarynda duşmanyň garaşyp durandygyny görýärler. Ugurtapyjy demirmälik dessine gaýyklary sakladýar. we sag galan söweşijiler kenara çykýarlar. Ol arkasyndan kowalap gelýän mongollar bilen çaknyşyp, köpüsi öldürilýär, emma öz nökerlerini hem ýitirýär. Şeýlelikde ýeke özi galan Demir Mälik sag-aman Gürgenje aşýar we şäheriň goragçylaryna goşulýar. Çingiz hanyň özi bolsa bir müň iki ýüz ýigriminji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda esasy goşuny bilen Gyzylgum çölünden geçer we garaşylmadyk ýagdaýda Muhammet şanyň serhet galalarynyň arkasynda peýda bolýar we göni Zarnuk şäherini basyp alýar. Zarnukly ýolberetleriň kömegi bilen gysga ýollardan Buhara tarap hereket edip başlan Çingiz han ýol ugrundan Nur şäherini hem eýeleýär. Şeýlelikde, bir müň iki ýüz ýigriminji ýylyň fewral aýynyň ýedisine bütin musulman şäherleriniň enesi diýlip atlandyrylýan Buhara şäherini gabaýar. Buharanyň emiri Gurşdy hanyň golastynda bary-ýogy otuz müň esgeri bardy we mongol goşunynyň duýdansyz çozuşyna hiç hili taýýarlygy ýokdy. Muňa garamazdan, Buhara mongollara garşy üç gün söweşer. Soňsuz derýa ýaly mongol goşunyna garşy durup bilmejekdigine göz ýetiren Gurşdy han we ýakynlary öz aralarynda şäherden çykyp gaçmagy dil düwüşýärler. Gije duýdansyz şäherden çykan Gurşdy han we nökerleri, Mongol gabawyny ýarýar we söweşi dowam etmegiň deregine Samarkanda tarap gaçýarlar. Ýöne olar Jeýhun derýasyna ýeten wagty mongol goşuny yzyndan ýetýär we diňe Guşly hanyň özi hem-de birnäçe nökeri mongollardan aman sypýar. Şeýlelikde, gündogarda Bagdadyň derejesi bilen deň tutulýan, alymlaryň we ylymlaryň şäheri, yslamyň gümmezi diýip atlandyrylýan gadym Buhara şäheri goragsyz galýar. Sansyz mongol goşunynyň şäheri gabap alandygyny gören ulamalar we täjirler mongollardan aman diläp, şäheriň derwezelerini açypdyrlar. Çingiz han Buharanyň täjirlerine aýratyn ýigrenýärdi. Munuň sebäbi hem, Atrarda talanan mongol kerweniniň baýlygynyň esasy bölegini buharaly täjirler eýeläpdir. Çingiz han şäheri ele geçirensoň, Buharanyň baş metjidiniň öňüne atdan düşýär we Buhara halkyna Taryhda yz galdyran şu sözlerini aýdypdyr, Eger-de siz şeýle uly günäleri işlemedik bolsaňyz, Allah meniň ýaly azaby size indirmezdi. Ertesi gün şäher halky bolsa, sanaw geçirmek bahanasy bilen galanyň daşyna çykarylýar. Bu ýerde elli ýarag tutjak erkekleri saýlap, haşara, ýagny mongollaryň söweşlerinde öňden goýberýän goşunyny alýarlar. Galan garrylary, aýallary we çagalary doly gylyçdan geçirýärler. Buhara bolsa doly talyp oda berilýär. On üçünji asyryň belli ýazyjysy Jüweýniň aýtmagyna görä, Buhara söweşinden gaçyp Horasana gelen bir adam mongollar hakynda şeýle diýýär, Geldiler, ýakdylar, öldürdiler, äkitdiler we gitdiler. Bu wakadan bir asyr soňra, ýagny bir müň üç ýüz otuz dördünji ýylda Horezme syýahat eden dünýä belli syýahatçy Ibn Batuta Buhara gelende diňe şäheriň harabalary bilen garşylaşypdyr. Muhammet şa bolsa özüniň saýlama otuz müň nökeri bilen gyssagly ýagdaýda Mawerannahrdan aýrylýar we Horasana tarap ugraýar. Syrderýanyň boýunda ýerleşen galadyr şäherleri eýeläp gelýän mongol goşuny Horezm şalary döwletiniň şol wagtky paýtagty Samarkanda günotar tarapyndan ýakynlaşypdyr. Muhammet şa Horezmiň paýtagty Samarkandyň goragyna aýratyn üns berýärdi. Sebäbi Samarkandyň synmagy Horezm şalar döwletiniň ýykylmagy diýmegi aňladýardy. Hut şonuň üçin döwletiň esasy güýjüni, ýagny ýüz on müň esgerden ybarat goşuny paýtagtda saklapdyr. Mundan başga-da, Samarkantda ýigrimi sany söweş pilleri hem bardy. Çingiz han Samarkandyň gabawynda ozal görülmedik söweş strategiýasyny ulanýar. Ol ilki bilen az sanly goşun bilen şähere hüjüm edýär, esasy goşunyny bolsa depeleriň arkasynda gizleýär. Ilkinji hüjüm aňsatlyk bilen gaýtalan Samarkant emirleri ýeňiş serhoşlygy bilen şäherden çykyp gaýdýan mongollaryň kowlamaga başlaýar. Biraz wagtdan mongollaryň esasy goşunynyň duzagyna düşen horezmlileriň hemmesi birnäçe sagadyň dowamynda doly heläk edilýär. Muny gören şäher halky howsala düşýär we ruhdan düşýär. Samarkant goragçylaryň söweş pillerini ulanmak arkaly amala aşyran ikinji hüjümi hem şowsuzlyga uçraýar we munuň netijesinde mongollaryň hüjümi has hem güýçlenýär. Netijede, Samarkandyň halky boýun egýär we şäheriň derwezeleri mongollar üçin açylýar. Paýtagta kürsäp giren wagşy mongollar Iki günläp şäheri talamak we ýykmak bilen meşgul bolupdyrlar. Üçünji gün hem şäheriň goragçylaryny gyrmak bilen geçiripdirler. Diri galan şäher halky hem ýesir edilip äkidilýär. Bir müň iki ýüz ýigriminji ýylyň on ýedinji martynda Samarkanda eremek bilen Çingiz han bary-ýogy ýüz günden gowrak wagtyň içinde kuwwatly Horezmşalar döwletini özüne boýun egdirýär. Horezmiň Gürgençden beýleki şäherlerini, şol sanda Buharany basyp alan Çingiz hanyň goşuny bu gadymy medeniýetiň, ylmyň hem-de täjirçiligiň merkezleri bolan şäherleri talap, ýakyp, ýok edýärler. Indi Çingiz hanyň öňünde iki maksady bardy. Birinjisi, Horasana gaçan Muhammet şahy goşun jemlemäge maý bermän, ony ýesir almak. Hut şol maksat bilen ol Jebe we Subudaýyň ýogaşjylygynda ýigrimi müň saýlama atlyny Muhammet şanyň yzyndan goýberýär we ony diriligine tutup getirmegi buýurýar. Ikinji maksady bolsa Horezm şalar döwletiniň ilkinji paýtagty bolan Gürgenç, ýagny häzirki Könürgenç şäherini basyp almakdy. Şu ýerde biz gepleşigimiziň ikinji bölümini tamamlaýarys. we siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýäris. Eger halan bolsaňyz, laýk goýmagy we kanalymyza abuna bolmagyňyzy haýyş edýäris. Eger-de haýsydyr bir sebäpden wideomyzy halamadyk bolsaňyz ýa-da öz teklipleriňiz bar bolsa, teswirlerde ýazmagyňyzy hem haýyş edýäris. Wideo gepleşigimiziň üçünji, ýagny jemleýji bölüminde görüşýänçäk, hoş, sag boluň!